kgosi moletlo kuo o hedile letsatsi le a phirima pelo ya gago ya phophoma kgosi pelo ya me phophoma ka boitumelo raeso ke itumetse thata morago ga ditiragalo tsa malatsi a mabedi a fetileng ke itumetse thata ka go bona thologelo e re tshologetseng ka kwano ya matshwititshwiti a fetileng dipalopalo tse ne re ithare re tla nna le tsone ke itumetse thata go bona le manno tota nne re a beile a tlhaela ba ga rona re be re tshwanela gore re atolosa ka tsela e ntseng jang se se bontsha thagaselelo se bontsha boitumelo jo batho ba nang le bone se bontsha tshegetso mo tirong e ya rona ya tholo ikitse ya borataro ya ngwagae um jaanong ka tsela eo ke leboga thata gore se re se dirileng sa atlegile molaetsa o tsamaile sentle ke tsaya gore ba ba botlana le ba bagolo ba itsetse sengwe mo moletlong ke se se go tlhatswitseng pelo mo tiragalong e go tloga maabane ga le gompieno kgosi thologelo tirisanommogo baeng ba rona ba ba tswang bokgakala ba tlogela ditiro tsa bone ba re ra go nna le barolong bo ratshedi ko lokaleng re bona gore tsela ya bone ba e setla ka tsela e ntseng jang se sengwe se se tlhatswang pelo ke go bona tiro e ya rona e golela ko mahelong a mangwe ga ona go dumela ke re ke ne ke le kwa ga motlharo mo ngwageng e e hetileng ke itlhela ba re se re se dirang se re tswa go se bona ko mahikeng ko lokaleng ngwaga e tlannye ka kgwedi ya september re tla bo re le ko namibia re ile go bona ngwana o mongwe wa tholoikitse ha kgosi kgosimang a tla ba epile eh, pitso a dirile thulaganyo e tshwanang le e a biditse betswana ba namibia ba bona gore le bone ba celebrators so se se tlhatswang pelo ke go bona ti- kgolo mo tiragalong e e diragalang kgosi o tshwanetse o bo o bo o na le sekhutlhwana sa gago se o ne o o ya ko go sone o tswa o bua gore moletlo o oketsege kgotsa o atlege sephiri sa gago ke eng kgosi go itaka lengole raetso ga o itaka lengole ga o tlhoke gore o goeletse ga o tlhoke gore o rase ga o tlhoke gore o reye mangoreng itaka lengwe le mo pelong ya gago rapela modimo wa gago o tshelang rapela modimo o go tlhodileng o go beileng ga o o itseng sengwe le sengwe sa tshimologo le sa bokhutlo ba gago mme o tla bona dilo tsa gago di atlega o bona dikgosi tse di tleng ka kwano di go eme nokeng kgosi lebaka ke eng tota-tota ke botsala bo re setseng re botlhodile ke go bona ka mokgwa re setseng re gatetse pele ka bone mme tota se ba se batlang le bone ke gore re tshwaragane re bone gore re godisa setso se sa rona motswana o ipela ka ngwao le setso sa gagwe goreng tholo e kitse tholoikisi ke lereo le le le reng kana ga o le motho o na le tšhaba e leng gore o tsalwa mo go yone ke yone le morago la gago ke yone history e o ka ipelang ka yone jaanong o tshwanetse gore ga o le motho o ikitse ba rolong ke babina tholo jaanong ga ba ka itlhaloganya ba itse le morago le la bone ba itse modi wa bone go ya go nna bonolo gore ba kgone go itse ko tsela e yang teng raeso re na le merage e tshwana le ya bochina le ya eng ya eng e ba santseng le gompieno ba sala morago ditso tsa bautata bone mogologolwane ga ba tshwane le rona ba re tlang re gapoga mo tseleng jaanong tholo e ikitse ke one ya gore a re ikitseng re itlhaloganyeng re bopaganeng jaaka morage mme re bone gore re ya yang ko pele mosola kgotsa botlhokwa jwa go somarela ngwao ke eng kgosi ke yone kitso ke yone kitso jaaka ke kaile ga o ka itse ngwao ngwao kana e tla go ruta gore ba ba hitileng pele ga gago ba tshedile jang ga o ka itse yala gore ba ba hitileng mo pele ga gago ba ne ba tsamaya jang ba ne ba solva di-probleme tsa bone ka tsela e ntseng jang ba ne ba bona gore ba ira yang gore ba kgone go ijesa ba ne ba ira jang ka moruo ke yone ngwao e o tshwanetseng o e tlhaloganye o se ka itlhela le gore o ira dilo hela tse o sa itseng gore gate di simologile kae ebile di tla helela kae jaanong rona ra re ikitse tholo botshelo botle bo kgone bo nne botoka morahe o ikgogile kgosi o ikgogile bana borakgadi bo mangwane bo tata ba botlhe ba- ba ba- ba ikgogile le ba ba ne ba sa tsoga tota gompieno ba tsogile go tla moletlong wa gago kgosi moletso wa go keng ko go bone ba tshotse matsapa a go tlhola mo letsatsing le tse re mang kgosi nka itumela ga nka bona moletlo e sa nne moletlo hela mme e le moletlo o re kopanyang e le moletlo o re isang ko pele o bua ka kgang ya bana wa itse ga o jala peo mo baneng ba ba santseng ba tlhoga bana ba banyenyane re tsaya ka gone gore e wela mo mmung o nonneng thata o e leng gore e tla re dingwaga dingwe mme ba gopola gore ga re ne re tswa matlho ga re ne re tshameka ga re ne re tlhalega re itlhetse go diriwa dilo ka tsela e mme go tla nna bonolo gape gore kitso eo ba e hitisetse ko go ba ba santseng ba seo ka nako e ba e leng gore ba santse ba tla nna teng ka nako tse rona re tla bo re seo ka tsone jaanong ke itumelela gore morahe o bo o mogile ka matshwititshwiti a kana-kana o hetile le dipalopalo tse nne re di lebeletse mme re kgonne go tshegetsa re kgonne go hitlhelela se ne re batla go se hitlhelela mo go bone a ba jele kgosi a ulo a ba wa nnete ha tsare ba jele kgosi ga o ka ntikologa hela wa lebelela dintlha tsotlhe tsa mo ne re beile baeng ba rona teng morage wa rona teng le baeng bagolo teng mongwe le mongwe o itumetse go a opelwa go a binwa go irwa tse tsotlhe tse di unang pele jaanong morage wa gaetsho o jele kgomo tse nne re di tlhabile ga di a wela gatshe raetsho di bone ko di ka helelang teng sentle ko bokhutlhong o mongwe wa magoko wa tholo ikitse a re utlwa gore ba ikitse tle kgosi ya rona ee no ke mosimane wa motswana mosimane wa motswana yo ke motswana wa morolong morolong o wa phenyo o tsalwa ke monnamogolo o ne a bidiwa o thusitse le boitumelo o thusitse yo e le morwa motshegare motshegare yo a ne a tsalwa ke sebotho sebotho yo le ene e ne e le morwa motshegare sebotho yo a tsetswe ke makgetla makgetla a tsalwa ke motshegare wa ntlha makgetla yo le motshegare o wa ntlha e le bana ba ga tawana bana ba ba ga tawana mo bogosing ba boroloke ba matlo re na le ntlo e le ya ga montshiwa re na le ntlo ya ga etso ya ga marumolwa re na le ntlo ya ga etso ya ga seleri re na le ntlo ya ga etso ya ga siru bone kgosi siru kgantele a buafa ke gone ntlo e ya ga motshegare go na le ntlo ya ga molema go na le ntlo ya ga seane go na le ntlo ya ga rabodietso go na le ntlo ya ga montshiwane mme gape re na le ntlo ya ga makgetla ke one matlo a bana ba ga tawana tawana o tswa kae ke morwa thutlwa thutlwa o tswa kae o tsalwa ke tshedi tshedi o tswa kae o tsalwa ke tau tau yo o tswa kae ke morwa thibela thibela o tswa kae ke morwa mokgopha mokgopha yo o tswa kae ke morwa masepa masepa o tswa kae ke morwa mabudi mabudi o tswa kae ke morwa mabeo mabeo o tswa kae ke morwa morara morara a noto noto a tsalwa ke morolong ke sone se re reng re ba rolong re bana ba ga kgosi morolong tšhabo e ke ya morolong Hey, kgosi ha ke ne ke itse mogolo kwa neng ka be ke o biditse tota mme ke a leboga kgosi le nna ke letlhogono le be ke ikokobeditse gore ke be ke le mongwe wa ba ba tlileng ka kwano kgosi mme ne ke re fela ke re molaetsa go a bohelo o re nesetse pula kgosi ke lebogile raeso pelo ya me e tshweutshweu ka tiragalo yotlhe ko e simologileng teng go tla go tsena mo letsatsing la gompieno e tla re ga ke ikhutsang teng mo letsatsing le ka kgona go bona boroko ke itse gore se tota motho o ne o batla go se arologana le morafe motho o se fitlheletse jaanong ke lebogetse morahi wa gaetsho ke lebogetse maphata otlhe a kgonneng gore ema nokeng gore re bone gore thulaganyo e ya simolola ebile e khutla ka tsela e ne re batla e khutla ka teng ka ga jalo ke re a re emeng re ntse re tshegetsana nko ya kgomo mogala tshwara thata e se re go utlwa sebodu wa kgaoga tau di senang seboka di siwa ke none e tlhotsa ke dumela gore re tla tswelela pele re tia moko go bona gore re dira tiro tse dingwe tse di tshwanang le tse go ya ko pele a pula ene rra